ħdej knisja ikun hemm binja daqsxiex. Mm. M'għandix tagħmel, m'għandix tagħmel. Eh, fil-fatt, eh, ara dik. Per eżempju. Dak għalija mhux aċċettabbli.
Issa dik se nagħmlu.
Dak mhux aċċettabbli. Issa dik se dik. Dak mhux suppost qatt sar.
Għanet għalija mhux suppost qatt sar. Għalhekk hemm bżonn review tal-local plans għax dak il-każ huwa każ klassiku fej local plans ippermettih Dak il-local plans jew id-DC-15? Le DC-15, ħanħamil ċara. Il-local plans Kull biċċa art li hawn Malta u Għawdex tgħidlek eżattament kemm tista' x'tista' tibni, kemm għoli jiġifieri, u x'inhu l-użu. Id-DC 15 kull m'hu id-dettall ta' ġewwa. Le! Iva. Eq. Għala? Le, xi l-Annex Two hija. Ħabba l-għoli?
Ħabba l-għoli, mhux hekk?
Ma. Dik il-binja hija għolja daqshekk. Le. Għax, għax, Mhux vera. għax l-Annex Two No. tippermetti li tkun No. għolja daqshekk. No. Inti l-għoli ħiereġ mill-local plans. Mux sawat jajdu l Le, zom, il-local plans, il-local hmm. plans jajdu l kem tista' tibni solari. Issa, xamlu.
Mela da solari, mhm. jekk jgħidu ħamis solari. Mela ħamis solari, per eżempju, ħanżon zomma sempliċi, jiġu 20 metru. Xol ta' 20 metru tista' tibnillu. Mela, ħames solari jiġu 20 metru. Mela, ħames eh, eh, solari jiġu 16 metru. Enażmu fuq ġatlek li l-mezz mhuwiex l-strong point tiegħi. Mela, ħan semplifika. Ħames solari, ġewx solari. Mela, dik dik hija l-next to hemmhekk, ara kellha waħda, mela dik hija l-next to. Mela, eh, familjari magħha. Eh. Mela, eh, żewġ solari hemmhekk inti jiġu 11 metru 40 allowable maximum height in meters without basement. U mhux hekk biss ta' tara għandek tlieta kemm iċara u tonda r-regola ġifieri. Ma flim dinja spjegali forsi Eh. Mela, jgħet għawek anka biex nitallem sewa b'moħħi miftuħ. Flima d-dinja eh, zewġ solari ġu 1140, ħlif forsi ta' Gulliver. Mela, le, illa u bil, ġviri, għax inti għandek, wa meter lampra morta, titnaqqasu. Sewa, mela, ġejna, mela, eh, calculator ġiħalla.
Eżatt, 11.4.
Mela,

X'inhu 3.56?
Kemm ikollok sulari bil-2.75? Bil-ġodda. Bit-2.75. Vera, x'inti, x'inti bit-2.75, mbagħad għandek pereżempju il-madum, it-torba, u mbagħad pereżempju. Imma inti minn barra u tittara. Għax inti inti qed tgħid l-isleb. Mela, eh, eh, mela, ok, mela, ejja naqtaw dawk. Hmm. Mela, tajna tajna l-opra morta. One meter. Tajna tajna l-isleb li hmm. huma eh, hmm. piet b'kollox, jekk fa naħdmu fuq żewġ solari,

Għadna tlet solari u nofs. Tlet solari u nofs, ġifiri tu mi, f'żewġ solari, fej kontu qabel id-defsu żewġ solari, jessa t-defsu tlieta. Għala, il-bita xogħol. Tissorprendik dil-ħaġa jew. Għalek ħaġa, nitkellek il-verità, aħna fuq ġis solari ma tantx, ma jik taħdimha fuq tal-raba tal-erba solari iktar hija ir-reja, ma tal-biċċa kbira 4-5 floors. Jekk trid naħdmu fuq l-erba' sudari, imma jiena perswas, jiena perswas. Illi dak u fuq ta' kollox. Imma għandha dawk il-kejlijiet, dawk il-measurements, dawk ma ġewx inventati fl-annex tu ta' ġifieri, ma ġewx inventati 2015, dawk ġabuhom mill-miżuri ta' lew il-plans ukoll ta'. Dawk inti il-problema li. Imma ġifieri inti qed tgħidli. Daħal sular żejjed. Il-verità huwa illi. L-alla daħal sular żejjed. Le, għażgur. Imma, again, mhux iżviluppatur gwadanja.
Is-sit tal-art bija? Le, ukoll, ukoll, bro. Ukoll, u għeja.
Bro, jien kont imbiħom daw l-affarijiet. Iva. Titnej. Ah, mux għal-nej, għadli, eh, faqqa, eh, għadli. Mela, eh, eh, jek inti jek għandek bicċat, jek għandek bicċat. Jek jina bicċat, eh, mortajje, mortajjar. Imma, li mortajjar imma. Minti bil-percentaċ, l-ew bilna. 30-30-30. Iva. Mela, 30% li jek int, mela, Tajjeb, iva. tajjeb, tajjeb, tajjeb, tajjeb bil-mod, il-mod, il-mod, mela. 30%, 30%, inti ħad, inti trid toħroġ minn hemmhekk 30%. Eżatt. Sewa. Issa, jekk jekk inti biħejt eh. ħames flats flok erba. Sewa, u daw biħejthom eh, biex kunu sempliċi mit-telf li wieħed. Inti għamilt 30% ta' 500,000, mux 400,000. Naqblu. Equals, għamilt ħafna iktar flus. Eh, u naqblu l-investiti iktar flus.

30% ta' 400,000. Għalli prova naħdem ma' moħħi. Tafxin ta' John, inti niġi hawnhekk jien ngħidlek, lejk isma'. Inti kieku għandek studio tħaddem tnejn min-nies, taqla inqas milli għandek 14 irruħ, naqblu li għandek 14 irruħ jaħdmu miegħek hawnhekk. Għandi erba' ma fimtix tagħla analoġija. Miegħek hawnhekk inti. Eh, tal-jobs basa tjara għadda. Le, le, le.
Le, le, kullħat, kullħat bil-ktiba, kullħat eh, bil-ktiba. Importanti, eh?
Le, jgħina dwan, isma. Eh. Minti taħseb il-verita illi kiku qed jaġħatta tagħmel podcast iħaddem persuna ħajaqla daqshekk li tħaddem għaxra min-nies.
Ma fim, jerġa' jgħidha mistoqsija. Jekk jagħmel podcast.
Isma' fejn tistaqsini int il-mistoqsija, mhux qed nifhem. Le, le, verità hija għax inti qed tgħidli isma' jekk tibni iktar flats, ħa taqlek iktar flus. Mhux ovvja. Mhux ovvja. Għax inti tagħmel 30% ta' kull ta' kull flat. Ta' investiment ikbar. Imma l-investiment, l-investiment ikbar inti tfendih tfendi kemm ħasel kontratur.
Bħal kull biznis ieħor, jekk tagħmel fabbrika żgħira, għandek investiment żgħir u għandek liħ relatat. Jekk għandek fabbrika kbira. Ma tgħidlix li jekk inti bħala podcast. Għax inti tpenġija isa l-landowner tal-iktar li qed jagħmel flus hawnhekk. Aħna wkoll naqraw il-flus. Alla ħares lek. Imma x'int inti għadek kif għatli kwartilu, mhux aħna tal-landowners aktar li jagħmlu flus. Iwa, imma daw jaġevolaw. Aħna kieku miflok ħamsa tista' tibni erba, aħna l-istess nixtru għata. Jiġifieri nixtru l-art, naqalgħu iktar, inqas, sorry, naqalgħu inqas, imma ninvestu inqas. Jiġifieri aħna m'għandniex problema, jekk hu sitt sulari, jekk hu ħames sulari. Imma mbagħad għandek ukoll economies of scale, jiġifieri jiena persważ li llum Stivala Group mhux se joqgħod jintriga bi blokka ta' ħames appartamenti. Illum il-ġurnata inti bl-economies of scale jaqbillek li ssib plot fejn tista' titfa' ħamsin appartament u tgħid din ħa nagħmel. Aħna għandna iktar impjegati, nħaddmu iktar nies, allura inti proġett żgħir jispiċċa nitilfu l-flus minnu aħna llum jiġifieri. Issa, il-verità hija li u il-ma biċċa xogħol hija imma min ikun illobbja, l-iktar li jkunu jillobbjaw biex fuq l-artijiet jiżdiedu l-permessi, din ma tistax tifhimha isek John u isek m'intix temminni, ir-realtà hija dik li hemm il-land owner immu li jillobbja, mela jien ħa mmur nillobbja mal-gvern biex l-art tiegħek tista' tibni iktar. U mbagħad irid inħallas tagħha. Il-lobby group tal-landowners minn huma? Ifimni ħaġa, imorru individwalment daw ħafna, m'hemmx, jiġifieri m'hemmx assoċjazzjoni. U intom qatt ma mortu għattulu sma kif ħan għamlu biex ikollna naqra iktar fejn ibnu. Fis-sens ma nifhimha tali kieku għamiltu għax huwa biex ta' dak il-messier tagħkom. Titnajtek John, aħna jekk hawn xi ħadd jaħseb illi aħna kun nibqgħu nibnu u nagħmlu overdevelopment kuntenti, hmm. kun naf li jaf il-bini Li lil ħafna żviluppaturi l-kbar l-iktar li jaqbillhom ta' hekk jieqaf ta'. Taf li hemm? Għax inti jispiċċa jispiċċa sempliċi, jonqoslok l-istokk, jgħollilek il-prezzijiet u l-istokk tagħna jiġi jiswa iktar flus. Imma aħna bħala assoċjazzjoni l-ewwel ħaġa nirrepreżentaw lill-żviluppatur żgħir. Inti ħa nibdilek waħda, taf inti l-MDA, Illum ma tirrepreżentax l-iżviluppaturi biss, illum tiżviluppa kuntratturi, l-estate agents, jiġifieri għandna biżibilju sa condominium companies, suppliers. Jiġifieri aħna nirrepreżentaw il-kulħadd.
Mela, huwa jiena għalija u evidenti imma inti qisek qed tkun intransiġenti fuqha dil-parti fejn li f'daqqa waħda stembaħna meta meta tniet il-DC15 bl-annex tu ġo fih u f'daqqa waħda stajna nollu. Ma kienx jaf xi għaddej diskussjoni dik dik qed sorpriża. F'daqqa waħda bdejna nollu eh. l-affarijiet eh, b'żewġ solari. Olejna bro, tajġa. It-total height huwa l-istess baqa'. Erġa tella li dik l-ostra. Għajja, insomma, jitla, jenna bdu għaxot tiħor. Mela, li għalek twil il-podcast. Eh. Mela, Għamilna dik is-somma le l-ewwel, mela ejja ejja mm. ngħidu. Ejja ngħidu biex ta' kien hemm mument mm. fej flok libna bil bl-stories ġir bdejna najdu. Bil-metri. Eh, dorna bil-metri. Għazek solari, tlaqna bdejna nitkelmu bil-metri, mm. hija xi ħaġa li xtaqnija nitkelmu bil-metri għas sempliċi raġuni Il fl-ebda pajjiż fid-dinja ma jitkellem bis-sulari meta titkellem fuq l-għoli tal-bini għax inti sular jista' jkollok sular mela inti fil-passat stajt taqbad tagħmel l-istess binja ħa hekk għalxiex mela immaġina għax l-għoli l-overall height baqa' l-istess. Jiġifieri dawk tal-annex li mill-iktar post għoli sal-bankina l-istess imma x'kienu jagħmluhom? Kienu jagħmluhom two kien hemm min jagħmillek 2.75 skont il-liġi u stajt tagħmlu erba' metri flat inti dak iż-żmien ukoll għoli. Xiġviri?
Għax inti, mela, ħana jek għala. Imma minn il-Madonna ħajamel il-flet 15 il-filata. Eh, inti tara ħafna commercial najdulu bid-double height. Ija, ija. Għal dik ir-raġuni kien illi inti. Ġifieri il-commercial eh. meta jkun meta jkun 15 il-filata, per eżempju. Għax inti bl-overall height l-istess. Dak kien hemm xej li kien jipproteġi kontra. Le, le, għax inti l-overall height l-istess. Inti x'kienu jagħmlu ħafna fejn kien hemm il-commercial? Imma jankunu speċ ta' realistiċi u oġġettivi. Ġeneralment, residential, residential u l-biċċa l-kbira ta' dal-pajjiż huwa residential. Huwa jinħadem fuq il filata, se għed ngħidu. Tax il-filata li fihom piet kull wieħed. Yes, correct. Correct. So 12 times 30 is. Fil-verità, Imma ir-re, il-liġi, low veru l-ħajt baqa' l-istess. Kafè, trid kafè?
Iva. Low veru l-ħajt baqa' l-istess. Hi kemm iddaħħalha. Jekk kienu 2.75. Le, ma dik il-minimum. Għamilni għas-somma, bro, terġa' tiġġalni nagħmel il-mezz, madonna. Le, ma l-minimum. Biex imbagħad, biex imbagħad insult u injury. Ma lejtu l-ħajt. Le ma lejniex.
Erba solari ħdim ta' ġew 6.32. L-overall height l-istess baqa. Jien ħdim ta' naqqas l-affarijiet kollha li semmejtu qabel. Min għandu raġun għal min qed isegwi dan il-podcast jekk hawn xi perita u barra li jista' jagħmel naqra din is-somma u fl-aħħar jikkonkludi jekk hux Michael jew John. Illum iddaħħal flettieħ. Illum iddaħħal le le ma żomm żomm żomm żomm għax issa nagħmlu konflazzjoni ta' żewġ dibattiti mela. dibattitu wieħed. Olew il-biniet inti tajt lej jena tnajt iva. Eżatti, jew vera ħajt il-liġi balt l-istess. Andre Pizzuta u kol qabel maġon fil-podcast. Fil-podcast, eh, fil-podcast kien għaw il-president tal-Kamra tal-Periti. U meta tkellimna. Meta tinniġu fl-imkien u nispiegawa fl-imkien.
Mela, tlaqna.